Сәлам сәлам дуслар! Көмеш кыңгыраулар янә сәфәрдә һәм без бүген Яр Чаллының икенче гимназиясендә укучы Айзат Гайнетдинов белән аралашачакбыз. Ул безнең бик оста егет, спортчы, көрәш белән шөгыльләнә һәм әлбәттә хикәяләр язырга ярата. Аның бу шөгыльләре белән без сезне якыннанрак таныштырырбыз. Айзат, без инде синең спортчы икәнеңне беләбез, әйме, көрәш белән актив шөгыльләнгәнеңне беләбез һәм син хикәяләр язасың. Әле аның өстенә син оста итеп шахмат та уйныйсың ахыр, әйеме? Әйе, уйный беләм.
Ничә еллар шөгыльләнәсең инде шушы шахмат белән? Шахмат белән үзем өчен генә шөгыльләнәм. Энекәш белән бергә уйныйм. Болай, әйе, кызык уен.
гимназиядә укудан тыш, әйме, укудан тыш чараларда бик күп кенә җирләрдә катнашырга да өлгерәсең. Без беләбез, син байтак кына Глаголица бәйгесендә катнаштың. Һәм, менә санаганың бар микән? Якынча син ничә тапкыр Глаголицада катнашып карадың? Глаголицада мин барлыгы өч тапкыр катнаштым. Өчесендә дә мин җиңүгә ирештем. Беренче тапкыр Глаголица турында мин өч ел элек белгән идем. Аннан соң төп приз планшет турында белгәч, катнашып карасым килде, планшет аласым килде. Һәм син ул планшетны оттың? Әйе, оттым.
Аннары инде глаголец ошап китте дә, тагын яңа-яңа хикәяләр язасым килде. Безнең жюрилар ул танылган язучылар, Рөстәм Галиуллин, Айсылу Имамиева һәм Галимҗан Гилманов, алар безнең проза әсәрләребезне бәялиләр, аларга анализлар бирделәр, хата кимчелекләрне, хата кимчелекләрне әйтеп киттеләр һәм дә инде яхшы якларында. Алар безнең белән үзләренең Дуслары сыман сөйләштеләр, без аларга сорау бирделәр, алар инде безгә җавап кайтырдылар. Ә Айзат, син хикәяләрне менә шушы Глаголица кебек бәйгеләрдә катнашыр өчен генә язасыңмы, әллә инде үзең өчен, күңелең таләп иткәнгә язасыңмы? Юк инде, үзем өчен дә язам, кызык та ул, мине мавыктыра да, миңа ошый хикәяләр язарга. Ә менә бүгенге көндә синең ничәләп хикәяң бар инде? Бүгенгә унлап бардыр, әйе, унлап, уникеләп, шулай. Хикәя ул тик җиңел жанр дип әйтеп булмый. Анда уйланырга кирәк. Аның идеясен өстендә дә уйланырга кирәк, сюжетын да барлап чыгарга кирәк. Менә шушы идея-сюжет ничегрәк туа синдә? Күпчелек хикәяләрем минем ул чын тормыштан алынды. Берәр нинди кызык вакыйга минем белән булганда, мин аны идеясын алам да, шул идеягә төрле кызыклы өстәмәләр кертәм һәм аны камилләштерәм. Геройларны син тормыштан аласыңмы? Әйтик, мәсәлән, иптәшләрең, сыйныфташларың синең хикәяңнең герое була аламы? Әйе, булала, анда минем э, тонышларым да, сыйныфташларым да, дусларым да була. Ләкин э, язганда инде аларның исемнәрен үзгәртеп язам. Ә берәр кашан төп геройны үзең итеп күзаллаганың бармы? Әйе, анда бит бөтен э, бөтен хикәяләрдә диярлек инде мин анда үзем булам, үзем шул хәлләрне күреп язам. Айзат, син бит инде театр түгәрәгенә дә йөргән кеше, әйтик, сезнең монда икенче гимназиядә Тылсым театр студиясе эшләп килә. Ә менә син ничек уйлыйсың, синең үзеңнең пьесаларың, драма әсәрләрең шушы спектакльләрең мәктәбегезнең бинасында куелса, син шат булыр идеңме? Бу турыда уйлап караганың юкмы? Уйлап караганым юк, ләкин инде мин пьесалар язып караганым юк, аның язу тәртибен дә белмим. Ә болай, әйе. Мин хикәяләр генә язам әлегә. Айзат, син театр түгәрәгенә дә йөреп алдым дидең, әйме? Ә ни өчен син аны ташларга булдың, сер булмаса?
Чөнки минем минем алдымда сайлау булды, спорт яки театр. Мин инде спортны сайладым, чөнки спортта мин ныгаям, физик күнегүләр ясагач көчем арта. Спортка килгәндә, син кайсы спорт төрен үз итәсең? Көрәшкә мин бик бик нык яратып йөрим. Да минем уңышларым да бар, медальләрем дә. Ә менә без беләбез, син әле кичә генә Мөслим районында шулай көрәш буенча бәйгедә булып кайттың. Шул турыда да сөйләп уза әле. Әйе, э, кичә Мөслимдә э, республика күләм ярышы булды. Анда мин икенче урынга лаек булдым. Безне бүләкләделәр дә, э, акча белән, медаль белән һәм инде диплом белән дә. Ә син көрәш белән үзегезнең гимназиягездә шөгыльләнәсеңме? Гимназиядә дә, э, спорт мәктәбендә, Витязьдә дә шөгыльләнәм. Э, безнең тренер Шымса Валиев Илгиз Вагизович, э, ул бик тәҗрибәле тренер. Ул безгә төрле көрәш алымнарын өйрәтә, безгә төрле төрле киңәшләр бирә. Айзат турында сыйныфташлары нинди фикердә икән? Айзат ул бик яхшы, көчле, акыллы. Айзат, ышанычлы һәм яхшы дус. Бик дәресләрдә актив. Айзат, акыллы малай. Айзат ул бик тырыш малай. Айзат ул яхшы һәм матур малай. Айзат минем ул чын дус. Без беренче класстан инде аның белән. Ул бик акыллы. Күп әйберләрне белә, сөйләшә бик матур итеп. Айзат минем чын дус, ул миңа ярдәм итә, ул бик акыллы, көчле, мин аның белән көрәшкә йөрим һәм ул миңа бик күп дәресләрдә булыша. Айзат син, яшүсмерләр арасында Чаллының төп хикәяләр язучысы. Без моны беләбез, бу факт, әймен. Һәм син менә үзең хикәяләр язучы буларак, кайсы язучының иҗатын күбрәк хуш итәсең, күңелеңә бәлки алардан син Ниндидер үрнәк аласыңдыр, менә кемнәрне санап үтә аласың? Миңа күптән түгел мин укып укыган идем Зөлфәт Хәкимнең кыйсасын Туган батыр дигән кыйса кыйсасын укыдым, бик кызыклы. Тагын Ринат Мөхәммәдиевның Кыргый атауга сәяхәт дигән хикәясен дә укыган идем. Менә болар минем соңгы укыган хикәяләрем. Айзат, синең кызыксынуларның берсе спорт, көрәш булса, икенчесе хикәяләр язу. Гомумән, икесе ике өлкә дип әйтергә кирәк, әйме? Менә алар үзара берәр ничек бәйләнгәнме? Алар бер-берсен тулыландыралар. Әгәр мин хикәя язганда баш белән уйлыйм, гәүдә ял иткәндә, спорт белән шөгыльләндә мин физик күнегүләр белән үземнең гәүдәемне көчәйтәм. Киләчәккә синең хыялларың, планнарың ниндирәк икән?
Мин көрәшне ташлыйсым килми, спортны да ташлыйсым килми. Мин спортка спортка бик нык бирелгән, аны яратам. Тагын инде хикәяләрне дә яратып язам, аларны да ташламыйм инде. Былай минем банкир буласым килә. О, Айзат, синең планнарың, хыялларың булдан. Без сиңа шушы хыялларыңның чынга ашуын телибез һәм әйтәсем килә, беркайчан да синең иҗат чишмәң саекмасын, хикәяләрең һәрвакытта да туып торсын.